सब गोटा के प्रणाम करे छी हम भावना मिश्रा एखन हैप्पी फोर पेज पर लाइव छी हमर संग बहुत रास लोग जुड़ल है सब गोटा के हम हैप्पी फॉर यू पर स्वागत करबे आखन बिहन कथा धारा के चारिम एपिसोड भ रहा है प्रत्येक मास में जे छे एकटा बिहन कथा धारा होते और आखन हम सब फिर पुनः उपस्थित भेलो हैं सब गोटा से आग्रह करब कि जल्दी जल्दी जुड़ू आर आनंद उठाओ बहुत ही नीक लागे या कि अहाँ सब लाइव में आवे छी और आनंद उठावे छी जेहन कथा धारा जे अछि एहिना हमर सबके बहैत रह या हमर शुभकामना अछि और
जे छै से म्यूट कऽ ली जाहिसँ बाहरी कोनो तरहके आवाज नहि आबऽ आओर ई मे जे बिहन कथा जे हम जितना समझलिए हँ ओहिमे हमरा लागैए जेनाकि कोनो भी जे कथा छै ओकर अहाँ एक जे सारांश कहियौ ओ भऽ गेल ओकरा अहाँ फेर लिख लिअ ओकरा बादमे अहाँ विस्तारसँ जे छै जहन अहाँके ओकरा मन मोन हुए तऽ ओकरा लघु कथाके रूप दऽ सकै छी ओकरा मोन हुए तऽ दीर्घ कथाके रूप दऽ सकै छी तऽ हमर इएह अछि आओर जेना पहिना तीन दिवसीय क्रिकेट होइत रहै पाँच दिवसीय क्रिकेट होइत रहै तकर बाद ट्वेंटी ट्वेंटी होमे लागलै तऽ लोक ट्वेंटी ट्वेंटी मे आर आनंद उठाबे लागलखिन तऽ तेनाहिए बहुत जल्दी अहाँ सबके बिहन कथामे भी बहुत आनंद के अनुभूति है और और सब सब पैघ गप हो छै कि बिहन कथा अहाँ कनियो समय अछि तहन लिख सकै छी तऽ ई एकटा छै तऽ बाकी तऽ गुणीजन सब आयले छथिन तऽ सब अपन अपन विचार के संग संग बिहन कथा धारा में बिहन कथा सुनेता तऽ सब गोटा के हम स्वागत करे छियै सबसँ पहिने जे छै संजय झा नागदाह के हम स्वागत करबनि और ई एकटा स्पेन स्पेन के कंपनी के फाइव स्टार होटल के वित्त निदेशक के रूप में कार्यरत छै और कतेको आलेख कविता कहानी सब विभिन्न हिंदी और मैथिली पत्र पत्रिका में इनकर सम्मिलित अछि और डॉक्टर सर गंगानाथ झा के व्याख्यान कवि रहस्य जे उन्नैस सए उनतीस में प्रकाशित अछि ताहि पोथीक हिनक द्वारा मैथिली में अनुदिल कयल गेल अछि एहि लेल अहाँके बहुत बहुत शुभकामना बहुत बहुत बधाई और एखन अहाँ जे छै से आयल छी तहियो लेल बहुत बहुत धन्यवाद मैथिली सामाजिक के कार्य में उत्कृष्ट योगदान हिनकर रहे छनि आ दू हजार सत्रह मे मिथिला के लोक फाउंडेशन द्वारा हिनका लेल सम्मान सब सेहो सम्मानित कयल गेल छनि तऽ अहाँके हैप्पी फॉर यू पर बहुत बहुत स्वागत अछि
भावना जी बहुत बहुत धन्यवाद अहाँके जे अहाँ एहि कार्यक्रममे हमरा आमंत्रित केलहुँ हम एतबा कहऽ चाहब जे हम एहि विधाके नव लोक छी आओर बहुत किछु किछु दिन पहिले जगदानंद झा मनु आ मुन्ना जी से बात भेल छल हुनकर जगदानंद जी किछु पोथी पठेने छलथि अपन विहीन कथा तक कथा विहीन कथा हमरा जने तऽ रास्ता चलैत विहीन कथा के जन्म भ जाय छै विहीन कथा दुटप्पी छै जे देखलहुँ सुनलहुँ अबाक अबाक रहि गेलहुँ हमरा शब्दमे जे सुनैत अबाक भऽ गेलहुँ ओ भेल विहीन कथा जे आगाँ अहाँके स्तब्ध कऽ देलक अहाँ सोचऽ पर मजबूर भऽ गेलहुँ जे ई की भऽ गेलै हम जते बुझै छियै ई की भऽ गेलै एहिके आगा लोक एकदम चुप भऽ जाइ छथिन जे एना नहि होबक चाही ई किया भऽ गेलै एना नहि करऽके चाही ई तऽ एकदम अनुचित भऽ गेलै तऽ एहन तरहक बात जे मोने मे रहि जाय ओ भेल विहीन कथा जी तऽ एहि संदर्भ मे दूटा चारि टा भिन्न कथा के हम शुरुआत केलहुँ तऽ जी जी मुन्ना जी कहलथि जे ई तऽ अद्भुत जी विहीन कथा भऽ गेल कहलियै कोनो वाह बात नहि वाह अहाँ सभक प्रयास रहतै जी तऽ आओर बेसी प्रयास कयल जेतै
जी

दोसर एकटा आह्वान अछि हमर पूरा सम्पूर्ण मिथिला और मिथिला के लोक से मैथिली
के
चाहे रहू दिल्ली या मुंबई
जी
चाहे रहू दिल्ली आ मुंबई बा रहू देश विदेशक कोनो कोन मे मैथिल भेटते मैथिली बाजू टंदा मिठगर बोल मे टंदा मिठगर बोल मे तऽ आगा हम अबै छी विहीन कथा जकर शीर्षक अछि देह जरैया क्या हैवी ट्रबल हो गई आ, मम, आ, ममता कर्ण जी के हम ई आग्रह करबै कि अपन आ, माइक के म्यूट कऽ लेथिन कियाकि हम इम्हर से म्यूट करे के प्रयास करे छियै तऽ नहि भऽ पाबि रहल छै हँ एखन आब म्यूट भऽ गेल धन्यवाद जी जी कहल जाय
तऽ कतेक सुन्दर वातावरण छल दरवाजा पर धिया पुता सब अपना धुन में खेल रहल छल बेरोजगारक एकटा टोली ताश खेलेबामे व्यस्त छल आ चारू कातसँ अन्य लोक हाँ हाँ ठीठी में व्यस्त छल आकि उठले गर्द मिशान दू भाइयक मध्य आकि उठले गर्द मिशान दू भाइयक मध्य छोटका कहैत ई सबटा हँसोथि लेने छै छोटका कहथि ई सभटा हँसोथि लेने छथि आ बड़का कहथि बाज ने बाज तऽ की सब हँसोथि लेने छियौ बजबे तहन ने तोरा हँसोथलाहा दऽ देबौ वाह ओहिठाम ओहिठाम एकटा प्रकांड विद्वान उपस्थित छलाह जिनका बुझल छलनि जे ई छोटका सभटा फूसि बजैया डिटका के अनेरे परेशान कर रहल छी एह मिड छोटका डिरिया डिरिया क हिनक देखते हमरा देह में आग लागि जाइए छोटका डिरिया डिरिया क कहथिन जे हिन- हिनका देखते हमरा देह में आग लागि जाइए ई बात सुनैत सुनैत जहन ओ अकच्छ भ गेला त बड ओरिया क पंडित जी कहलखिन हौ जकरे देह में आग लगै छै सएह ने जरैया हौ जकरे देह में आग लगे छै सएह ने जरैया धन्यवाद
बहुत ही सुंदर बहुत ही सुंदर और शब्द सीमा का हाँ एकदम ध्यान रखलिए बहुत ही सुंदर आ बिल्कुल सही जकरे देह में आग लागे से सह जरे से बहुत ही सुंदर अहा के

सब गोटा से आग्रह करब कि माइक तऽ हालांकि सबके ऑन ऑफे छै बस दीदी के छै अच्छा दीदी हम बाजि ले छी तकर बाद हम अपना आप के म्यूट करब तखन अहाँ बाजब तऽ दीदी जे छै से अ, शिक्षिका रहैत एतेक सारा गतिविधि मे जे छै से रहै छथिन संगे लिखै छथिन और हिनकर पोथी भी प्रकाशित छै विभिन्न संस्था से ई सम्मानित भी छथिन

अहाँ अपन मोबाइल के सारा रीस्टार्ट करियो अहाँ अपन मोबाइल के हमरा लागैए कि स्ट्रीम यार्ड के कतौ अहाँ के एक बेर और खुलल अछि तऽ अहाँ अपन मोबाइल के रीस्टार्ट करियो आ रीस्टार्ट कए कऽ पुनः ओ लिंक पर जा कऽ आ तखन अहाँ जुड़ू दीदी कियाकि एखन आब लागि रहल ये कि ओ दूटा दू बेर खुलि गेल हँ स्टीम यार्ड जे कारण से ई नहि भऽ पाबि रहलै एक बेर अहाँ exit कऽ-

सॉरी क्षमा चाहब कनिटा एक रति दीदी के किछ दू बेर ऐप शायद खुल गए हैं जे कारण से जे छै से नहीं भ सकले हैं और
भावना जी भावना जी कहीं माफ करब हमर सुन जा रहल आवाज आ रहल ठीक से हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल अही के हम स्वागत कर रहल छी त अहाँ के बहुत बहुत स्वागत है हैप्पी फॉर यू में पहल बेर अहाँ बेहन कथा गोष्ठी में अहाँ जुड़लो हाँ त ममता हँ, हँ। कर्ण अथी तऽ अहाँके हैप्पी फॉर यू पर स्वागत अछि तऽ अहाँ अपन बेहन कथा हमरा सबके सुनाउ आग्रह अच्छा अच्छा एक बेर फेर से अहाँके हम अच्छा अ, एक मिनट रोकब कि अ, चानना द- दीदी अहाँ फेर जे मोबाइल से जुड़लहुँ हँ ओहिमे अहाँ कैमरा एलाउ नहि करलिए हैं तऽ अहाँ एक बेर फेर से कैमरा के एलाउ करियौ हाँ म- हम्म। स्वागत स्वागत ममता कर्ण जी स्वागत हम्म, हम्म। एहि बिहार कथा के इसमें गोष्ठी में जते लोग एहि मंच पर एखन अपने सब उपस्थित छी सब गोटे के शुभ संध्या नमस्कार प्रणाम हम ममता करण जमशेद हमरा सही में में आब तऽ अहिलेना जी के बहुत बहुत धन्यवाद और हम सुनाबै छी हमर एकटा एहन कथा के शीर्षक छै आग जाइ आवाज ने शीर्षक छै आग हाँ हाँ नीक से आबि रहल ये कनी के हल्का नेटवर्क के प्रॉब्लम अछि मुदा अहाँ सुनाउ स्वागत
ठीक है ठीक है तो शीर्षक कथा के शीर्षक थे आई आगे चुलबुलिया में इस सिसौनी वाली के की भेले गे लगै छै बोली बिकाय छै ओकर कते दिन बाद देखलियै य सेहो भरि मुँह बातो नहि केलक जा नहि जानै छथिन काकी जहिया से श्याम गामक मुखिया भेले या तहिया से भाव बढ़ल छै ओकर आ ऊपर से बेटा इंग्लैंड चलि गेलैए सेहो अच्छा तऽ ई बात छै ताहि से ई कहबी बनल छै ने आगू पर के धन भेलै कुप्पा फूल के मन भेलै आ ओ बात बिसरि गेलै गे जहिया साउस हमरा घर से आगि लऽ के नहि जाथिन तबे चूल्ही पजरबे नहि करे ओकर आ ऊपर से हुक्का पियत से अलगे से

स्वागत भक्ति के रंग में छै भागवत कथा के प्रांगण में जिनका सबके देखलहुं एकदम भक्ति में डूबल प्रवचन में गुरुजी जे जे कहथिन सब में जी गुरुजी एना करबे ना जी गुरुजी प्रवचन में जे जे कहथिन गुरुजी सब में हम यहाँ मिलेने जाथिन लागल जेना सबहक मन में मतलब मन विचार सब शुद्ध भऽ गेल छनि आ हुनका सबके भक्ति के रंग पंडाल से बाहर अबिते छगुनता में धकेल देलक हमरा जखन गुरुजी कहलखिन अहाँ सब मंदिर भले नहीं जायब लेकिन अपन साउस के संगे सब बुजुर्ग के सेवा जरूर करबनि तखन तऽ गला फाड़ि फाड़ि कऽ जी गुरुजी जी गुरुजी आ अखन पंडाल से बहराइते माँ जी जल्दी चलत हमरा खेनाइयो बनाबऽ के अछि हिनका जकाँ जाइते टांग पसारि कऽ सुतऽ के नहि एना नहि जे रातिमे खेनाइयो नहि भेटनि हमरा तऽ की कहू ऊपर देख कऽ मुंह से एतबे निकलल हाय रे भक्ति के रंग इएह छै भक्ति के रंग इएह छै भक्ति के रंग धन्यवाद
बहुत ही नीक बहुत ही सुन्दर और सब गोटा के जे सब लाइव से जुड़ल छै सब गोटा के बहुत बहुत धन्यवाद देवे और आग्रह करबे कि लाइव के बेसी से बेसी शेयर करी अहाँ सब गोटा से भी आग्रह करब कि लाइव के अवश्य शेयर करबे जैसे ज्यादा लोग सब लाइव देख सकथिन और आब हमरा लागे ये कि चांदना दीदी के ठीक भेल तऽ दीदी एक बेर माइक ऑन करियो

हूँ बहुत बहुत अहाँके स्वागत अछि आओर अ, तखन तऽ कनि बेसी डिस्टर्ब रहत तऽ चलू अहाँके हैप्पी फॉर यू पर पुनः स्वागत अछि आओर अ, हम चाहब कि अहाँ अपन बिहन कथा हमरा सबके सुनाबी आ, मंच पर उपस्थित सब गोटे के हमर प्रणाम नमस्कार शुभ संध्या आ, बहुत नीक लागि रहल है भावना आ, सबसे बढ़िया अछि कि अपन घर बैसल पूरा वि- भारत से हम सब के एहन कथा के स्पेशलिस्ट सब भेंट कर रहल छी कुंदन जी नमस्कार ममता जी नमस्कार सब गोटे के हमारी इकट्ठे नमस्कार बिहन कथा के शीर्षक छे मातृभाषा
वाह स्वागत मैडम ई कहू जखन माननीय वित्त मंत्री अहाँके हाथमे संविधानक मैथिली अनुवादक प्रति देलनि तऽ अहाँके केहन अनुभव भेल आहा मन तऽ आनंदित भऽ गेल आ संगहि टॉनी मारिसन के कथा मन पड़ि गेल पत्रकार कथा कोन कथा टॉनी मॉरिसन के प्रसिद्ध कथा के नायिका जे आन्हर वृद्धा छली आ बड बुधियार हुनका किछु उकट्ठी छौड़ा सब हाथ में किछु द क आ पूछन जे ई की छी की जीवैत अछि ओ बड़ी काल धरि चुप रहली आ फेर बजली ई जे अछि से अछि एकर भविष्य अहीं सभक हाथ में अछि एकर भविष्य अहीं सबके हाथ में अछि सएह आब

और बहुत नीक या कि कुंदन जी एला हैं हैप्पी फॉर यू पर पहिल बे ता कुंदन जी बतेता जे कि एखन हमरा सबके कोन बिहन कथा सुना रहल छै बहुत ही बिहन कथा बहुत रास हम्म, लिखे छै कन कुम में कुंदन जी के सुनने छलियन बिहन कथा दो तीन टा कहने छलखिन बहुत नीक नीक नीक लागल चलू आइ पुनः अहाँके सुनऽ भेट एक बेर स्वागतम
हँ हँ, मैसान के जी कार्यक्रम मे भी हम कथा सुनने रहियनि बढ़िया सुनाबै छै जी विभिन्न मंच पर जी जाइत रहै छै और लिखैत जी रहै बहु- छै तैयो लिखैत रहत सएह हमर हार्दिक अ, सर्वश्रेष्ठ जन के प्रणाम अ, दूटा कथा हम सुनायब पहिल कथा के स्वागत नाम छै कैलोरी
कैलोरी जो होइ छै ने भोजन के कैलोरी से छै कथा के शीर्षक एहिके मतलब जे एखन अनुसूचित जाति जनजाति के जे एक्ट बनले है दू साल पहले ओहि के बैकग्राउंड में कथा छै तो सुनल जाओ अपने सब पांच टा रोटी भय गेल हो ढोराई तोहर पेट नहीं भरल से हो मकई के मोटका मोटका रोटी यो मालिक अहा सबक सौर कुटुंब में हम पेटाह रूप में बदनाम छी हमर खोराकी खिस्सा पे हानि होत रही थे चाह के सौर कुटुंब में भर पेट खाइयो तो दिया

यो मालिक अनुसूचित जातीय जनजाति वाला रील सब देख देख क अब हमू सब सबटा नियम कानून बुझ लेलिए ये अहा के सपना में यह बुझब आयल रही जे कोनो आफत ने बेसाहि ले पहिने सन समय बुझ क कोनो आफत ने बेसाहि ले अचानक नींद टूटल कंठ सुखायल छल बाबा हरवाह ढोराय सपना में आयल छल वाह बहुत बहुत बहुत ही बढ़िया। सुंदर और बड़ा नीक जी। से अहाँ व्याख्या कर लिए हैं कैलोरी के और आइ जी। काल्हि तऽ सब अपन ख्याल राखे छै जे कनियोटा कॉन्सियस रहै छै अपन हेल्थ के प्रति ओ जरूर राखे छथिन आर बाकी जिनका छै कि बस खेनाइ य तऽ चले छै एक एक सौ टा रसगुल्ला चले छै तैयो में कोनो दिक्कत नहीं होइ छै एकटा दोसर कथा है हाँ स्वागत सुना जाए एकटा दोसर कथा है साझी आश्रम हाँ साझी आश्रम जी जी सोहन बाबूक घर बड विख्यात छनि परोपट्टा मे पारिवारिक मिलान आ सामंजस्य के लेल खेत पथार के के पूछे चूल्हो नहि बटायल छनि चारू भाय मे चारू के पोता पोती भऽ चुकल छनि मुदा अखनो आश्रम एकै छनि खेनाइ बनेबाक पार लागल छै घरक स्त्रीगण के बीच में भोर दुपहरिया साँझक साँझ में रत्नेश बाबू आठ टा समोसा पैक करवा करवाबे छथिन और ऑफिस वाला बैग में नुकबे छथिन अपन कन्या आ दुनू बच्चा के लेल कारण जे देखार क के ल जेथिन तऽ भरि घर ला छियानवे टा समोसा पैक करबो पड़तनि अच्छा अहिना केओ मिठाई केओ कचौड़ी पे नुकबैत अछि अपन अपन बैग में सब दिन आइ योगेश बाबू के बैग चौखट में फंस के फाटि गेलनि आ बैग जा। में नुकायल छोला भटूरा भरि घर पसरि गेलै घर में घिनमा घिनमी शुरू भऽ गेलै अ, सब जनानी कहि रहल छथिन जे योगेश बड़ बहुदब्बू अछि इएह छै एहन साझी आश्रम आश्रमक कोन लाभ
बहुत ही सुंदर बहुत ही सुंदर पहिलुका आ, पहिलुका भोज सब में बच्चा सब अपन जे ले जाइत रहथिन लोटा गिलास ओहि में किछ किछ जे मोन हो ले आनैत रहथिन सएह भऽ गेल बहुत ही सुंदर बहुत ही नीक डॉक्टर कर्ण सिंह लिखराज अभिनंदन मनोज कर्ण जी भी जुड़ल छथि धीरेन्द्र झा अति सुंदर राधा कुमारी बिल्कुल सत्य मौसी और दिलीप मंडल धनु तखन जे इको होइत रहे से लिख रहल छथिन स्वागत अछि सब केओ के नवीन झा जी बहुत सुन बहुत नीक तऽ सब गोटा के बहुत बहुत धन्यवाद देव कि अहाँ सब लाइव से जुड़ल छी तऽ हम पुनः जे छै संजय जी के पास आबै छी और उनका नहि छूट गेलखिन है बीच में ही अमरकांत लाल जी हम आदरणीय अमरकांत लाल जी के हैप्पी फॉर यू पर स्वागत करे छी ई जे छथिन मधुबनी बिहार से छथिन स्नातक छथिन जीव विज्ञान से छथिन और इनकर जैसे पेशा इनकर अपन शौक छनि तऽ बहुत बहुत अहाँ के स्वागत है हैप्पी फॉर यू माँ आ एखन अहाँ एलहुँ हेँ तऽ अहाँ के स्वागत

अहाँ म्यूट छी हम एतय से करलहुँ बट पुनः फेर अहाँ म्यूट भऽ गेलहुँ आब अनम्यूट भेल हाँ हाँ हाँ हेलो जी जी आवाज आ रहल छै जी जी आबि रहल अछि स्वागत
सबसँ पहिले मंचासीन सब मैथिली प्रेमी मैथिली सेवी के हमरा दिसन से विनम्र प्रणाम अहाँ के भीतर जे मैथिली के प्रति भावना अछि तकरो कोटि कोटि प्रणाम हम दू शब्द यदि आज्ञा हुए तो बिहन कथा के विषय में बाजी स्वागत स्वागत
बिहन कथा के विषय में एक तो नया विधा छे नव विधा छे आ बहुत तरह के बात छे लेकिन सबके अपन अपन मंतव्य छे अखन एकर कोनो प्रस्फुटित व्याकरण सेहो नहीं छे जकरा मानक मानि कऽ बिहन कथाके रचना होय लेकिन एकरा कतहुसँ लघु कथा या बीज कथा कहब अनर्गल बात छै बिहन अपना सब बुझै छियै कि बिहन धान के बिया से प्रस्फुटित ओ छोट गाछ छै जाहिमे बहुत रास कल्ला निकलै छै बहुत रास बीट बनै छै आ ढेर रास शीश दै छै तहिना हमरा जनैत बिहन कथा मे ओ सबटा शिल्प शिल्प तत्व कथ्य पात्र ओकरा बाद कथानक कथा ई जतेक कथा के तत्व छै सबटा रहित बिहन कथा मे हमरा जनैत ई सबटा तत्व सेहो छओ तत्व हेबाक चाही आ ताहि संग संग जे एकटा साहित्यकार के रचना धर्मिता के प्रयास छै जे कोनो प्रश्न ठाढ़ करय समाजके कोनो विकट प्रश्न उठाबय सेहो हेबाक चाही ओना हम पेशासँ दोकानदार छी दिन राति दालि रोटीमे लागल रहै छी रचना धर्मता वास्ते बहुत कम समय भेटैया पठन पाठन वास्ते ताहूमे जे अपन समय दस मिनट भेटैया ओकर उपयोग एहि विधामे करै छी तऽ दूटा कथा एकटा बाँझ आ दोसर कथा कुटमैती दूटा बिहन कथा हमर अछि तऽ हम सुनबै छी स्वागत स्वागत रौ चारि बरख भेलो बियाहक आबो धिया पुता ने हम की करिए रौ तोरा की छो तू तो दोसरो तेसरो क सके छ पुतोह खिसियात हँ हँ माँ क देथुन दोसर तेसर चारिम जते करथिन मुदा कनिके बेटोके जचा लैतथि आ फैसला करितथि कि जब जँ बेटामे दोष हेतनि तऽ हमरा की करबाक चाही
यही यही चुप्पे रहू यही की कहलिए चुप्पे रहू बात खत्म करू एतबे कथा छल कथा के संदर्भ छलै कि यदि बेटी में छै तऽ लोक बेटा के दोसर तेसर करते जब बेटा में दोष हो तखन अवस्था की हेतै से पुतोह कहि रहल छथिन जे दोसर तेसर चारिम करथुन लेकिन एक बेर बेटा के जचा लोथ आ हमरा कहू जे नहि, हमर की बहुत- दशा हैत बहुत नीक संवाद अछि सही बात छै आगू चलि कऽ कोनो स्त्री के ई उठाबक चाही और अहाँ के कथा में एकर उजागर भेलैया ई बहुत नीक बात बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया संवाद अछि एकर। हाँ, दो, दोसर अछि कथा कुटमैती स्वागत यौ पाहुन एकटा नीक कथा देखथुन ओना तऽ कैकटा कथा छै

कथा समाप्त भेल
वाह बहुत बहुत ही बहुत ही तऽ आब हम चाहब कि संजय जी से आग्रह करबे कि इनकर एकेटा कथा सुनने रहिए तऽ आब दोसर कथा हमरा सबके सुना दिन स्वागत चलो
कथाक शीर्षक छै आजुक ई युग आइ काल्हि के युग जे छै ताहिके अनुकूल शीर्षके छै आजुक युग एकटा जनानी एकटा जनानी सबके कहने फिरे जे हम ही कृष्णक लालन पालन केलहुँ एकटा जनानी सबके कहने फिरे जे हम ही कृष्णक लालन पालन केलहुँ ओकरा ई रहे जे हम नहीं ओकरा ई बुझल रहे जे हम नहीं क्यों आर के ने छन एकर लालन लेकिन तकरा बावजूद मुदा जाय स्थान पर वही हल्ला क सम्मान पावे मुदा जाय स्थान पर वो हल्ला क ई सम्मान पावे ताय स्थान पर या सोदाक पहुंचबाक संभावना हो हेतै कि नहि हेतै एकर भान नहि रहै जे अहूठाम यशोदा आबि सकै छै यशोदा सुनली यशोदा सेहो सुनली बेचारी की करती मुदा जखने बजली हम ओकर हम ही ओकर माय छी जकरा कृष्णक लालन पालन करबाक अवसर भेटल किचक दस सबके कह लागल ई तऽ अपना आपके झूठे यशोदा मैया साबित करबाबे लागल छै तऽ इएह छथि आजुक जुग
बहुत ही सुंदर बहुत ही नीक
और हम अब चंदना दत्त से आग्रह करबे कि कैमरा ऑन करथिन और एकेटा अ, हमरा सबके बेहन कथा सुनेलखिन हँ तऽ एकटा पुनः आर सुनेथिन तऽ स्वागत दीदी कैमरा ऑन कऽ लिअ और शशिभूषण झा नागदा से हो जुड़ल छथि लिखल लिखलखिन है स्वागत है संजय और वाह बड़ निक लागल और गागर में सागर त बहुत सुंदर तो स्वागत दीदी कहल जाए
दीदी एक मिनट हाँ हाँ
हमर कथा के मोह
वाह
आइयो नहि आयल दुनू भाय की विचार केलक नहि जानि सोचैत पवित्र देवी अरबा चाउर पीसऽ लगली ये काकी अहाँ अपने दुखित छी ई कर की करऽ बैसलहुँ है ये बुझि पड़ैया प्राण त्यागे लेल तैयार छी रहिका वाली आइ तीस बरसक कार्य धेने छनि से लोहछैत बाजल रातिमे ज्वर छलै ने भरि राति तऽ काकीके गोटी खुआ छली आ भोरे हुनका जाइत जात पिसैत देख छगुन्ता लागि गेलनि नहि हमरा की हैत गई रेखा वाली तो जे रात के जाइत पीच के गोटी खुआ दिला से मन हल्लुक भ गेल दुनू भाई के अबैया छै कि ने तैं कनि पीसऽ लगलहुँ अरबा चाउरक चिक्कस बड नीक लगै छै दुनू भाई के कतऽ खाइत हेतै शहर में हँ ये ठीके कहै छै माय के जिज्ञासन आ पुतक कसासन जहिया से नौकरी आ बियाह दान भेलै दुनू भाय के तऽ खाली धान पान आ आमे महीना मे आबे देखैत छियनि आ ई दुखित भऽ कऽ चाउर पीसै छथि गए की करबही प्राण छूटि जायत तऽ पुरखा के देही तऽ नहि ने छूटत लऽ जायत मास दू मास राखत आ बाँटि लेत ताहिसँ तऽ नीके की ने कहैत आँखिक कोर सँ नोर पोछऽ लगली पवित्री देवी धन्यवाद बहुत ही सुंदर बहुत ही माय के मन तऽ माय सन ने हाँ ओ तऽ छेबे करे और लेकिन इएह होइ छै बाहर मे बहुत रास चीज नहि मिलै छै तऽ माय के तऽ होइ छै जे केना बेटा खाय केना रहय लेकिन की करल जा सकैया तऽ हर बेर के तरह हमहूँ अहाँ सबके एकटा बिहन कथा सुना दै छी अपने मन से तत्काल क्या कर तुरंत के तुरंत सुना दे छी और देखियो नहीं मन से नहीं स्वागत है हमर सब के आग्रह है सुना मन से किया कहियो मैं एक्चुअली हम लिख नहीं पेलो हां लेकिन पांचम एपिसोड में जरूर लिखब चार एपिसोड तक त हम जे छी से नहीं है अहां सब के सुना रहल छी बट पांचवा में अवश्य लिखब हम्म। ई हमर प्रयास रहत हां कन्या तऽ फेर की भेल नुनू बेटी भेल जा बेटिए भेल आब केना जे छै से पाँचटा पर छठमो बेटिए भऽ गेल केना जे छै खानदानक वारिस एतै केना हेतै की हेतै एहि बेर तऽ बड़ मोन रहए जे बेटा हेतै मुदा फेर बेटिए भऽ गेल और कनिया मोने मोन बड़ दुखी छली जे स्वास्थ्य बहुत बिगड़ गेली हैं लेकिन परिवार के प्रेशर के कारण ई फेर पुनः छठम जे छै बेटी भऽ गेलनि और सब घर मे एकदम रुआ सबके मोन एकदम दुखी छै और

मुदा एखन फेर नहि जुड़ला हँ और देखियो कि बेहन कथा धारा जे छै कते जल्दी समाप्त भ गेले अपना सब गोटा दू दू टा के कथा सुनलिए और देखियो समय के ई ने भेले कि अभाव भ गेले तऽ एहिसँ अहाँ सब समझ सकै छियै बिहन कथा कतेक नीक छै कम समय में अहाँ जे छै से लिख सके छी कतौ अहाँ बिजी छी कतबो किछु छी अगर मोन में आबि गेल कि एकटा बिहन कथा लिखी तऽ अवश्य अहाँ लिख सके छी बाकी तऽ गुणीजन छेबे करथिन संजय जी अपन विचार व्यक्त करथिन बिहन कथा के लेल
नहीं विहीन कथा जहियासँ हम ई बुझलियै जे एहि तरहक विहीन कथा लिखल जाइ छै आ ई विहीन कथा छै हमरा सचे बहुत नीक लागल कारण जे ई अहाँके स्तब्ध करे वाला चीज छै अहाँ अगर छोट छीन रास्ता चलैत आ गाम घर में घूमैत कोनो बातके अवलोकन कऽ कऽ एकरा एकटा संग्रह कऽ सकै छी एहि बातके जी मतलब एहिके लेल कोनो बहुत कलम कागजके जरूरत नहि छै अगर कतहु शब्दो एकटा अहाँ सुनि लेलियै तऽ ओ शब्दके रूप देबामे अहाँके समय नहि लागत आर चूँकि गूढ़ साहित्य हम एकरा बुझि सकै छियै जेना कहब कहब छै जे साहित्य जीवाक कला सिखबै छै तऽ जकरा साहित्यक ज्ञान छै तकरा बहुत तरह बहुत तरहक बहुत लोक सब ई कहै छथिन जे साहित्य से पेट नहि भरि सकैए लेकिन साहित्य से अहाँ जीव केना तकर तौर तरीका सीख सक सीख सकै छी तऽ एहिसँ विहीन कथासँ जे केओ सुनता आज जे सुनै छथि ओ सोचि सकै छथि जे कि हमरा ई सब पर ध्यान देबऽ के चाही कि नहि एहिमे मने बहुत पैघ कथा कहानी सुनबाक समयो नहि चाही आर अपना जीवनो मे नीक बेजाय उतारि सकै छथि ई बात सब सुनि कऽ ते बहुत नीक ई जे विधा छै से हमरा नीक लागि रहल अछि आ बहुत नीक लागि रहल अछि जे केओ एहि विधा के आगा आनलथि उनका बहुत बहुत अभिनंदन स्वागत हमरा दिस से
बहुत बहुत अहाँ के धन्यवाद आ, नारायण जी चाचा जी नहीं जुड़ सकलखिन किछु कारणवश ताहि लेल हम अहाँ सब गोटा से क्षमा चाहब और आ,

तऽ बहुत कम लिखल छै लेकिन ओहि मे से दूटा चुनलहुं तऽ सुना देलहुँ हमरा ई नहि पता जे ब्रेक लऽ के एकटाआरो सुनाबऽ के तऽ दोसर मे हम कहब जे कनि हम कविता सेहो लिख लै छी तऽ यदि कही तऽ अहाँ जे कहलहुँ जे बेटा के केहन मतलब महत्व बेटी के की महत्व तऽ अपन परिवार मे तऽ कही तऽ हम एकटा कविता सुना दी लेकिन बियन कथा नहि यएह अहाँ कहियौ यौ संजय जी अहाँके सुनब अच्छा हँ हँ बी ए ठीक छै कविता के अलग छै और अहाँ हैप्पी फॉर यू अहाँ के नंबर हमरा पास अछि हम अहाँ के पठायब कविता वाला दोसर छै आइ तऽ बिहन कथा वाला छै तऽ आइ बिहने कथा हम सब सुनै छी कविता हम अहाँ के पुनः दोसर कोनो कार्यक्रम जे होइ छै ओहिमे हम अहाँ के अवश्य जोड़ब तऽ संजय जी अहाँ चलू सुनाबै ठीक चाहै छी सुना दिअ चलू जी एकटा ठीक छै एकटा विहीन कथा जी आधा मिनट के तऽ जी ओकर शीर्षक अछि पेंशन
वाह पेन- पेंशन नाम छै बूढ़ी सै वर्ष पार करहे वाला छली बूढ़ी सै वर्ष पार करहे वाला छथि देह दशा से बड बड भारी सेवा के निहार पुतोह धन्यवादक पात्र बूढ़ी के कारणे कतौ सौरो कुटुम ल जायब आफत छलनि मोन तऽ सदिखन अकच्छे रहैत छलनि मुदा किया एको मिसिया मुँह मलिन जाउत कहलखिन एक दिन काकी आधा पेंशन हमरा सबके नहि भेटतै तऽ काकी किएक जवाब देती बूढ़ी के कोनो ना पकड़ि अनली आ कहलनि बौआ हे ई लिअ दाइ आ राखू पूरा पेंशन वाह वाह बहुत ही सुंदर बहुत ही नीक और अच्छा चलू अपन सबके संग नमो नाथ चाचा जी जुड़ला हँ तऽ हमर भाग्य हम हुनका भेजने रहियै तऽ हम हुनका स्क्रीन पर लऽ रहल छी प्रणाम चाचा जी गोर लगे छी आवाज आबि रहल अछि चाचा जी नवोनाथ चचा जी जुड़ला हाँ और परसू जे छै से पद्यात्मक परिचय पर परिचर्चा रहे ओहिमे इनकर कनि प्रॉब्लम भऽ गेल रहे मोबाइल से जे कारण से ई नहि जुड़ सकला रहे एखन तऽ लागि रहल छै जुड़ जुड़ल छै मुदा पता नहि की भऽ रहल छै अनम्यूट छथि म्यूटो नहि छथि चाचा जी अहाँके स्वागत चचा जी अहाँ के स्वागत अछि हमर आवाज आबि रहल अछि चचा जी नमोनाथ चचा जी हाँ, पता नहि लागैया इनका नेटवर्क तऽ नहि छै मोबाइल मे एना तऽ नहि भेलै कि हाँ, कियाकि कैमरा भी ऑन छै और माइक भी ऑन छै ऑफ नहि छै माइक बट किस ने किस तक चाचा जी हमारा आवाज है बना लिया तो जते गोटा जुड़ल छी जे बाद में भी जुड़ब सब गोटा के बहुत बहुत धन्यवाद और एनहिए बिहन कथा धारा बहत रहा यह हमर शुभकामना है सब गोटा से और मनोज कर्ण जी जुड़ला रहा शुरू में बट हम एखन नहीं जुड़ल छथि ओ ट्रेन में कतौ जा रहल छथि और भ सकैया उनका नेटवर्क के इशू हेतै जे कारण से नहीं जुड़ला और एखन नवोनाथ चाचा जी जुड़े के प्रयास करलखिन बट उनको नेटवर्क के पता नहीं की भऽ रहल छै किछ डिजिटल प्रॉब्लम उनकर लागि रहल यऽ और नारायण चाचा जी सेहो ने जुड़ल जुड़लखिन उनको भी किछ प्रॉब्लम भेलै तऽ की करल जाय लाइव के समाप्त करल जाय